ہاتھی دل وچ آکھیا اتھوں نہ لنگساں وت میاں آکھوئے ہاتھی آ کہ ہن تئیں وریاں بھونگا لتاڑی نی اج جوان ڈتی ہئی مت میاں چھالی شاہ اتھاؤں بچوا تیڈا آن ونڈیساں بھت میاں ہک آئی بادشاہ بادشاہ تا اللہ پاک آپ اے او ہک ٹوٹے زمین دا بادشاہ

دوست آبابا نے ایکو آکھا کہ بادشاہ سلامت تساں شادی فرماؤ بادشاہ نہ منیندا نہ منیندا ہک ڈاڑے بادشاہ شادی تے راضی تھی گیا مارکا بادشاہ دے نوی ملکہ کو گھن کے آیا اون اپنے پترا نال ملایا ملکہ ساڑ بھج گئی اوں آکھیا ہے کہ میڈے بال کونی تے اے جیڑے بال ہن یا اے ایں گھر اچ رہسن یا میں ایں گھر اچ رہساں پہلی دیہاڑ توں اوں نفرت دا بیج بوونا شروع کر ڈتا اج گزردا ڈینہہ کل پرسوں کوئی ڈو مہینہ بعد اوں شہزاداں تے الزام لا ڈتا کہ شہزادے تاں میڈی عزت دے بکھن بادشاہ کوں غصہ آ گیا اوں انہاں کوں دیس ڈکھالی دا حکم دے ڈتا دیس ڈکھالی دا حکم ایویں ہوندا مارکا کہ شہزادہ نے جتیاں پٹیاں تھی ونجنا تا انہوں کو پتہ لگ ویندا ہا کہ ساکو دیکھ دکھالی مل گئی ہے وقت او ملک چھوڑ کے لگے آنے ویندے مارکا نوکرانی روٹی ڈیون آئی او جتی پٹھی کیتی گئی ایندے جڑے ڈو پوترا نا ہیک دا نا آئی چن بادشاہ تے بے دا نا آئی بخت بلند ہن بخت بلند وڈا آئی چن بادشاہ چھوٹا آئی

رستے دے وچ ہک بڑا طولانی جنگل آ انہاں کوشش کیتی بھئی جنگل کوں کہیں طرح ویں پار کر ونجوں لیکن جنگل دی درمیان اچ انہاں کوں رات آ گئی انہاں ہک درخت دے ہیٹھ پناہ گھدی رات ساری رات ستے رہ گئے سفر دے تھکے ہوئے ہن نفیس شہزادے ہن سویرے سویرے اٹھے امیر بیدار جیڑھے ویلے اٹھا اوں ڈٹھا تاں کیا ڈٹھا کہ چن بادشاہ دے منہ دے وچوں جھگو ہن تے بیہوش پیئے اڈے بجے اڈے بجے ہن بندہ جنگل دے وچ کیا کر سکدا ہا نہ پتر بھرا کو کلا چھوڑ سکدا ہا نہ کوئی حکیم اتھاں آن سکدا ہا نہ کو اوں علاقے دا واقف ہا معرکہ ایں سمے دے وچ ڈو جوگی ہک جوگی تے ہک ہوندی جوگن اتھاؤں لنگدے پے ہن ایں مدد واسطے انہاں کو سڈا جوگن نے آکھا کہ جوگیا میں کو لگدا ہے ای کو فلانا نانگ ڈنگ ہے اواں کے بالکل ٹھیک آدھی پی تے ساڈا کیا ہے اساں اگا سفر کروں اواں کے نہ اگر اے بال ٹھیک نہ تھیا تو میں تیرے نال اگا نہ ویساں

جوگی علاج کر کے ٹر گئے۔ ہن امیر بیدار اپنے بھرا کول بیٹھا ہے۔ ہن سوچیندا ہے بیٹھا ہے بھئی کوئی کھاون پیون دا بندوبست کراں ہا تاکہ میڈا بھرا ہی بکھا ہے میں بکھاں مارکا اے ایکوں دور توں ہک شاہی نظر آئی۔ ایں آکھیا ویندا ہاں اوں بادشاہ کولوں کچھ کھاوݨ دی گھناندا اپݨے بھرا کوں کھویندا آپ ای کھاندا اوں شہر اچ آون ڈیکھے تا عجیب نظارہ اے شہر دا شہر بند اے سارا شہر بہر نکلا کھڑا اے توتیاں نغارے وجدے پین امیر بیدار پچھے بھی مسئلہ کیا اے انہاں آکھے کہ بادشاہ مر گئے

معرکہ دول تے نغارے وج گئے لوگاں نے امیر بیدار کو مونڈے تے چا گیا تخت تے بلا ڈتا ای کو اپنا بھرا بھول گیا امیر بیدار اتنا شاہی بیٹا کریں دے چن بادشاہ کوئی ڈا گھنٹہ بعد ای کو ہوش آیا دیکھے تا بھرا کو نہیں ہوا کہ ہونی تھا بیٹھر رہا سن تا کیا کرے ساں ہو بھی نہیں تا اگ تے ٹورا ٹوردا ٹوردا او بھی این بادشاہی دے نیڑے آیا پہلے سوچا سی کہ ونجاں بادشاہ کولوں کاشے کھاون دی منگاں ول ضمیر آکھا سی ہوں کہ توں وی ہک شہزادہ ہیں بادشاہ کنے ویسیں بھیک منگسیں اللہ روزی دیسی اگو تے ٹرداں جائیں بادشاہ کول نہ ویندا اگو تے میں ٹر پے دے دے تے کیا دے دے ہک مچھیراں دی وستی ہے ایکوں کوئی ٹکاون واسطے تیار کونی اگوں آخر دوتے ایک کلی آئیے ککھاں دی جھونپڑی آئیے جائیں دے وچ ایک مچھیرا ستا پے ان دی زال تے ان دی دھی بیٹھن پریشان ان این سلام ملائے ہیں کہ والیکم سلام این اپنی مسئلہ رسائے کہ بھی میں بہن زیادہ بکھاں میکوں کجھ کھاوݨ واسطے ݙیو۔ اوں دھی کوں آکھئے کہ بھئی توں جلدی کر ایکوں روٹی چا ݙے، تیݙے پیو تاں کھادی کونی تے چلو اوہا روٹی ایکوں چا ݙے۔ مارکا روٹی آ ڳئی، ایں روٹی کھادی، روٹی کھا کے ایں انہاں کول حال حویلہ پچھا۔ انہاں پورا حال حویلہ کر ݙتا کہ ساݙا ایہ اکلوتا کماوݨ آلا ہئی، ایویں ایویں ایندا مسئلہ بݨ ڳئے تے لہذا سارے کول کماون والا بیا ذریعہ کونی ایں آکھے میکو بھی صرف چھت چاہی دی کام میں کرے سا تساں میں کو جالاں چاہ رہے ہو کنڈیاں چاہ رہے ہو میں ویندا مچھی نپن تساں بھی کھوائے میں بھی کھاسا مارکا اے اتو ٹر پیا جالاں چاہ کے ایں ونج کے جال سٹا ایڈی زبردست قسم دی مچھی لگی قدرت دا حساب کتاب ہوندے اے گھن کے آیا مچھیرا وڈا خوش تھیا اوں آکھے ونج ویچ آ اے بزار اچ چنگے پیساں دی ویچ آیا سودا سلف گھن آیا انہاں دا گزر بسر چل پیا کجھ ڈیاں دے بعد مچھیرے نے ایکو آکھا اے اوں آکھے میلا بچڑا توں ہی جوان اے تیرا نا چن بادشاہ اے میڈی دھی دا نا چکوری اے میں چاہنداں کہ تھوڑا آپس اچ اک جا کراں ایں آکھے چاچا میں تاں تیڈے کول آیا ہاں وی جیویں تیڈا دل آکھے انہاں دا ہنڑ سئیں معرکہ نکاح تھیونڑا ہا ایڈو ہک سوداگر دا جہاز آ لگئے اونہہ چھا تے قدرت الوں جہاز خراب تھی گئے نجومی کوں سڈانے اوں آکھے حساب کر اوں آکھے ایں وستی دا جیڑا سب توں سوہنڑا بال ہے بے عیب ہووے غیر شاد شدہ ہووے اوندا خون ایندے اتے سٹو تاں اے جہاز چلسی ورنہ نہ۔

مارکا انہاں ایکوں چھوڑ ݙتا۔ سوداگر کوں بندے نے ݙسا ہے اوں آکھیا جیڑھے اساں ایکوں گھنݨ ڳئے ہاں نا ایں دی بھیݨ ہے یا ایں دی ذال ہے دنیا دی خوبصورت عورت ہے اور اوندے رنگی خوبصورت عورت کوئی کونی۔ اوں ویلے سوداگر دے دماغ اچ فتور آ گیا اوں آکھیا ہووے نہیں تاں اینکوں کتھائیں گالھاں اونکوں واپس سڈ گھدا چن بادشاہ کوں اوں آکھیا گال سن ساڈا جہاز جو ولا اگاں خراب تھی ونجے وت تیکوں کتھوں کولے سوں بس توں نال جل پیا او دل اچ بےمانی آ گئی مرکا کچھ دیر اگو تے گئے انہاں لال چن بادشاہ کوں کشتی دے اتوں دھکا ݙے چھوڑا۔ چندر بادشاہ سمندر وچ ٻݙݨ لڳ ڳیا۔ جیکوں خدا رکھے اوکوں کون چکھے۔ ہک ٻیا جہاز آندا پیا ہا۔ ایں انہاں بندے کوں ٻݙھدا ݙٹھا۔ انہاں چن بادشاہ کوں کڈھا۔ او کہیں ٻئے جزیرے دے اتے ونڄ لتھا۔ اے ہݨ چن بادشاہ اتاں رسدا پئے۔ چکوری جیڑھی ہے اتھاں انتظار کریندی بیٹھی ہے سوداگر آیا آن کرانگی کو آکھا چکوری دے پیو کو کہ بے اپنی دھی دا رشتہ میں کو دے اواں کہ کوئے نہ اواں کہ میں زبان کیتی ہے اے چن بادشاہ دی امان ہے اواں کہ جے چن بادشاہ مر گیا ہوئے اتنا دی تھی گئے نہیں آیا اواں کہ میں ہک سال تک تنگیساں اگر سال بعد نہ ولا تے اے رشتہ تے کو دیساں سوداگر خوش تھی گیا مارکا سال ولدا والا یا چن بادشاہ کو کوئی ایجا بیڑا نہ ملا جیڑا این جزیرے تے آندا ہا اچھا بھی مارکا سال دے بعد اے آیا اون آن کے مچھیرے کو آکوس کہ میں کو رشتہ دے پندرہ ڈیاں بعد دا ٹائم رکھیج گیا جمرہ پون لگ گئیاں دھمالاں پون لگ گئیاں وستی سجیچ گئی

آج اے ساڈا میل اے، توں مہمان خصوصی ایں، بادشاہ آیا ہویا ہا، اوں آکھیا ہر بندہ قصہ سنڑاوے، جیندا قصہ میکوں پسند آسی اونکوں میں انعام ڈیساں۔ لوک قصے سنڑیندے آئے، بادشاہ کوں قصہ کہیں دا پسند نہ آیا۔ چان بادشاہ ہی وچ بیٹھا ہی اون آکھے کہ اگر میں کو آکھو تو میں قصہ سناواں اون آکھے سنا چان بادشاہ نے اپنا قصہ سنایا اون آکھے جی اساں ایک بادشاہ آئی اون دے دو پوتر ہیں او پوتر وسدے پے ہیں انہاں دی ماں مر گئی انہاں دے پیو بئی شادی چکی تھی انہاں دے پیو جلے بئی شادی چکی تھی مترئی نے انہاں کو گھروں کڈوا دیتا او ݙوہیں شہزادے ٹردے ہوئے جنگل اچ انہاں آن کے پناہ گھدی۔ جیڑھے ویلے جنگل اچ پناہ گھدی اوندے ہک بھرا کوں نانگ لڑ ڳیا۔ جوگی نے اوندی زندگی بچائی تے ݙوجھا بھرا ڳیا تے ولا اوندا کوئی پتہ نئیں اڳاں قصہ میکوں بھل ڳئے۔ بادشاہ فورا سمجھ ڳیا۔ اوں آکھے بھئی ایکوں میݙے بھرا دے بارے پتہ ہے۔ اوں آپݨے وزیر کوں آکھیا اے جلدی ونڄ ایں کسا گو کوں پیسے ݙے اینکوں آکھ کسا اڳوں تے ٹور۔ اوں ݙاہ ہزار روپیہ ݙتا اوں آکھیا اے کسا اڳوں تے ٹور۔ اوں ودھ تھوڑا جیہا کسا اڳوں تے ٹورا اوں آکھیا جی اس توں بعد اوندے اوں بھرا دا تاں کوئی پتہ نئیں جیہڑا ڳیا ہئی جیہڑا اوندا بھرا بیمار ہئی ناں جیکوں نانگ لڑا ہئی او ڳیا او ہک وستی دے وچ رہندا رہ ڳیا ہک مچھیرے دے کٹھے رہندا رہ گیا۔ اوں توں بعد جناب ایویں ایویں ہک تاجر دا جہاز آیا۔ ایویں ایویں اوں جہاز نائی چلدا۔ اوں دا خون اوندے تے سٹا۔ جہاز چل پیا۔ اوکوں بعد میکوں قصہ بول گئے۔ بادشاہ وت ڈاہ ہزار روپیہ ڈتا اوں آکھیا وی کواک قصہ پورا سنا۔

اوہاں کے وال کیا بنا اوہاں کے اتھو جناب بیا ایک جہاز والا لبا او چن بادشاہ کو چا گیا اون بئی شاہی دے وچ ونج لہایا تے وت چن بادشاہ کوشش کریندا ریا بھئی اپنے چکوری کول ول آواں لیکن او نہ ول سگا تے اگاں قصہ میکو بھول گئی بادشاہ کے نہیں نہیں ڈا ہزار بیا گن تے قصہ پورا سنا اوہاں کے جی بادشاہ سلامت انہاں چکوری دی شادی رکھ ڈتی جیڑھے رات چکوری دی مہندی آئی لوگ قصہ سنویندے بیٹھے ہن چاندر بادشاہ آ کے وچ بہ گیا تے او ہن اپنا قصہ سنویندا بیٹھے میں اوہو چاندر بادشاہ ہاں تے چکوری میڈی زال ہے اوں ویلے بیدار بخت اٹھا اوں آ کے بھرا کو گل نال لایا او مارشاہ جیڑا سوداگر آئی او کو قتل کروا چھوڑا او ڈوہیں بھرا گئے چکوری کوں پرنا کے گھن آئے او ڈوہیں اتاں بادشاہی بیٹھے کریندن اساں گھتی بیٹھے ہیں اتاں انہاں دا قصہ قصہ چس ڈیوے مارکا تاں کسے کوں اپنی وال تے ضرور شیئر کریسو شکریہ۔